Men akademiýanyň ýedi, ýedimidi, sekizimi, sekizinji bölümi ekeni ýalňyşmasam. Sekizinji bölüme hoş geldiňiz. Bu bölümde hiç hili islet ýazjagym ne, hiç hili näme zadam etjek. Hä, şu wagt näme, sagat bir ýigrimi, hä, bir otuzda habar bar. Proceduradmy nämede habar bar. Şoňa garaşyp otyryn şoňa çen aýtjaklarmy. Indi häzir şular ýaly şu wideo psihologiýa we duýgy kontrol barada bolar. Indi psihologiýa we duýgy kontrol. Esasan stelkany siz indi men treýding barada size öwredip biljek üýtgeşik zadym barmydy. Bir indiki wideoda fon näde bar bilýän fon näme şolary düşündirjek. Bu wideoda-da prosta stelka girende nähili bolmaly näme etmeli şony düşündirjek. Indi Siz şu wagt indi demo stelka, demoda işläp başlap bilýäňiz. Okuwçylaryň köpüsi işläp dur, hatda real pul bilen işläp başlanyňyz emma gaty begenýän. Allajan gaty köp gazanç nesip etsin. Gaty köp peýawuk nesip etsin. Indi sizden şu real pul bilen işläp başlaňyzda, edil demoda ýok bu ýöne real pul bilen işläp başlaňyzda bolýan zat şu. Siz haçandan real pulda işläp başlaýaňyz-a, sizde indi belli bir zat bolýar, indi take profit, öňe demo işleýän wagtyňyzda take profit goýýaňyz, stop loss goýýaňyz, limit goýýaňyz ýa-da sdelka girýäňiz, arkaýyn çykyp girip bilýäňiz. Ýagny ünsüňizde däl, ýagny gyzykly däl şu sdelkanyň take profit bolmagy ýa-da stop loss bolmagy. Sebäbi demo şotda jübiňden çykanok, jübiňe girenok, bir peýdasam ýok, zyýanam ýok gözüňde, şolara ýarak bolýar. Ýöne Indi sen real pully işläp başlamadym. Şeýle bolýar. Indi beýniň hakyky pullugyny bilýär. Şu taýda meselem siz deal fon aldyňyz ýa-da ýüz dollar bilen girdiňiz. Häzir pylança stop bolsa şu ýüz dollaryň ellä düşjegini bilýär-ä. Indi beýin alada, duýgy, psihologiýa tarapdan sizi zorlap başlaýar. Zorlap başlaýar diýenim, zyýan berip başlaýar size. Indi şu taýdan näme etmeli? Birinjiden, şuny düşünmeli, demode işleýändigiňiz bar. Demode işleýän bolsaňyz, şeýle ediň, günde, günde diýmän, ýöne obşi özüňize limit belläň. Plançadan plança ýa elli dollar açyň, şu elli dollary bäş ýüze ýa-da bäş müňe ýetirjek boluň, demoshoda açyp, ýa-da elli dollar açyň, şonda Şonda ýüz sany sdelka açjak boluň. Ýüz sany. Niye munda ýüz sany bolmaly däl weli ýüz sany elli sany tapawudy ýok. Men öň demo şotda başlamda şundan iki ýyl öňmi üç ýyl öňmi dört ýyl öňmi ýadyma düşen doly dört ýyl öň öten. Şo wagtlarda demo şotda başlanda ýüz sany Size gaçypdym. Ýüz sany. Meň isleýänim, ne take-profit bilen gyzyklanýan, ne stop-loss bilen gyzyklanýan. Ýüz sany stelka açýan, o-da şeýle, stelka girmesenem, take-profit, stop-loss ýerimi öňünden belleýän, onnoňam bir depderime ýazýardym şolary. Pylança ýer, pylançadan pylança, Long taraplaýyn sdelka nämä görä girdim meselem order blok my supply demand mi ifwg mi şony belleýän näçe prosent ynanýaň şo sdelkanyň take profit boljagyna ýada stop loss boljagyna meselem take profit bolmagyna altmyş prosentden ýokary dönelýän bolsaň şo sdelka girýäýiň hakyky pul ýalyk döretýädim ýöne şony pylança pula ýetirmek ýaly pikir ýokdy kellämde diňe ýüz sany sdelka açsam real pula geçýär diýýädim indi Şo nähili boldy? Şo ýüz sany sdelkada şo elli dollar gitdi, bäş müň aňyrsyna gitdi. On, on, on näme ş- şo töwerek bir zat boldy, doly ýadymda şunak ýaly. Men prosta hiç hili näme diýjek bolýanymy düşünmän, hiç hili dadym ýok. Aý şu men pylança gazanaýyn ýa-da şu pul pylança ýetsin. Olar ýaly hiç hili plan Bolmady kellämde. Eden zadym diňe zdelka açmak, ýapmak, zdelka açmak, ýapmak. Strategiýamy görýän, şu taýda haýsy strategiýa bilen girip bolýar, order blokmy, IFBG mi, supply demand mi ýa başga zatmy, belleýän. Order blokdan girip bilen bolsam, order bloga limit oklaýan, take profit, stop loss belleýän, çykýan. Şu nämäni getirýär aýdaýyny, dünýäniň Bir uly derejeli bir uniwersitetini görüpdim. Uly derejeli bir uniwersitetde ady ýadyma düşmedi, Harwardmy nämemi şo şu ýa Harward ýa-da başga bir uniwersitet. Şu uniwersitetde şuny analiz etýärler adamlardan. Iki ýüz sany adam alýarlar. Adamlary ikä bölýärler. Ýüz sany adama sen pylança näme ylgamaly, kilometr diýýärler. Pylança kilometr ylgamaly. Onnoň eýleki ýüz kilometrede sen ylgap bildigiňçe ylgamaly. Ýagny keýp edip, ýagny keýp edip diýenim, öz islegiň bilen ylgap bildigiňçe ylgamaly diýýär. Ne bir limit goýýar, ne-de bir zat goýýar, ýagny netije goýýar. Hiç hili netije ýok. Sen pylança ylgama-da diýenok, pylança ylga-da diýenok. Ylga diýýär, ylgap bildigiňe. Indi Başdaky ýüz sany grupdaky A gruppada, şo pylança kilometr ylga diýlen grupba belli bir kilometr ylga pon çökýärler. Näme üçin? Sebäbi kellelerinde näme bar? Men on kilometr ýöl ylgamaly. Indi şony düşünip, düşünip, düşünip beýin näme etýär? Meselem, irden bäşde turjak diýip özüňize söz berdiňiz diýeli. Turup bilýäňizmi? Durup bilmeýäňiz we sebäbi siz ine diýeli günde on oturyp on oturyp öwrenişi bolmarsyňyz, eýýäm bäş oturmak siziň gözüňizde gorkuly bolup başlaýar we beýniňiz entek oňa öwrenişmedik, beýniňiz oňa entek wapiýe taýyn däl. Ondan siz nähiliýeýin netijeden gopýaňyz-a, ýagny netijeden gopup diňe hatyjany üstberýäňiz-ä, boldy. Ana siz profitable trader bolmaga ilkinji ädimiňizi atýaňyz. Netijeden gopmaly bu işde. Pylança müň dollar gazanaýyn, pylança take profit bolaýyn, pylança stelkam gazanja öwrülsin, olar ýala garaýaňyza batýaňyz. Batmaýaňyz welin ýöne nähiliň minusda çykýaňyz. Siziň etmeli zadyňyz prosta, belli bir strategiýaňyz barmy, belli bir risk görüşiňiz barmy, her sdelka diýeli bir prosent ýa-da on prosent aralykda girýäňiz diýeli. Onnoň strategiýaňyz bellidimi? Boldy. Indi sen grafikany açýaň, seretýäň. Nireden ssylka girip bolar? Nirede order blok bar? Nirede supply demand bar? Nirede IFFG bar? Belleýäňiz? Nireden ssylka girip bolýar? Belleýäňiz? Strategiýaňyzy alýaňyz, ulanýaňyz. Take profit bolmagy alada ediňizok. Stop bolmagam alada ediňizok. Etmeliňizi etýäňiz-ä. Şo şeýle, eýle-beýle şo gitýär, dowam etýär. Şu üns berip görüň, trinažorlara gat trinažora gatnaýanlar bar bolsa bilýändir. Belli bir figura ýasajak ýa-da belli bir derejä ýetjek diýip bir trinažora gatnap başlasaňyz, şondan çalt sowaýaňyz. Şondan daşlaşýaňyz, şoňa gidesiňiz gelmeýär. Sebäbi ýa kelläňizde bir ullakan bir zat bar, plan bolsa,

Sebäbi siz bedeniňizi ýadatdykça, bedeniň myşsalaryny ýadatdykça myşsa güýçlenip gidýär. Eýle beýle ikisem şo figura ýetýär. Ýöne biri plan boýunça gidýär, biri plansyz gidýär. Plansyz diýýänim hem beýdip bara kelläň keýpine sdelka açmak diýilýän zat däldir, ýalňyş düşünmäň. Ýöne diýjek bolýanym, netijeden gopuň. Netijäni diňe ýola üns berip guruň. Habara maňa aýdyllana netijäni prosta nämeden şeýle gurma, pul hökmünde gurma, ýol hökmünde gur. O-da näme diýmek? Indi plan bir netije goýjak bolsaňyz, siz pul hökmünde gursaňyz eýýäm kelläňizde diňe pul bolýar, pul bolýar, pul bolýar. Ondan diňe take profit aladydyk gelýäňiz, stop bolmaýyn diýip aladydyk gelýäňiz. Ondan sdelka ir girýäňiz, giç çykýaňyz ýa-da ir ýapýaňyz, her türli poh etýäňiz. Şoň üçin näme etmeli? Şeýtmeli. Edip biljek zadyňyza başynda şo aýdyşym ýaly daşlaşmaly netijeden. Gopşman netije Hatije wapşe kellänem agyrtmaň. Siz prosto ýoly ünsleri gitseňiz ýol has gyzykly bolýa. Ýoly ünsleri gezseňiz netijeden daşlaşýaňyz. Netijeden daşlaşmagam aýdyşym ýaly göni profitable bolmaga agza boldygyňyz ýaly gurzat. Diýjegim şol netijeden daşlaşyň prosto. Pylança take profit bolaýyn ýa-da pylança win rate-e ýeteýin ýa-da pylança pula ýeteýin diýmäň. Planşa stelka çek. Planşa tejribe gazanaýyn diýip. Sebäbi treýding prosta bir türkçe aýdaýyn ýetenek. Ýagny başa başaryp boljak zat. Indi şuny öwrenýäňiz-ä, şu işi öwrenýäňiz-ä, boldy siz hökmany şekilde pul gazanýaňyz. Esasam eliňizdäki pula görä gazanýaň. Meselem, biri bäş müň dollar bilen elli dollar gazanýan bolsa, biri elli be elli müň dollar bilen bäş müň dollar gazanýar ikije sýelkada. Treýdingiň diňe baram başaryp boljak zady tehnik analiz diýilýän zatda, tehnik analiz aňsat zat. Erkek ýaly aňsat zat. Ýedi bölümdirem näçe okuwçyma men tehnik analizi öwredip bildim. Şu wagt gazanýanlaram bar. Tehniki analiz kynmy öýdüp durdurarlar? Ýöne kyn däl. Indi tehniki analiz diýilýän zada kelläňizi agyrtmak gerekkä, esasan duýgyňyzy kontrol edip geziň, psihologiýaňyzy kontrol edip geziň. Günde bara belli bir limit belläň. Limit diýýänim näme? Günde men maksimal derejede üç sany ýa-da dört sany sdelka açýan. Maksimal dereje, käwagt bäş. Ýöne ondan kän sdelka açmaýan. Belli bir hatda şu treýdinge başlaýan adamlar diýýän şu günde özüňe iki sany treýding etme şansy ber. Ýagny günde özüňe iki sanjyk sdelka açma şansy ber. Şondan aňryk geçme. Indi nähili bolýar şu aýdaýynmy? Adam özüne limit goýýara beýnisi şony göni kabul etýär. Beýniňiz bara hemme zady kabul etýär. Beýniňiz siziň niýetiňiz bilen, siziň islegiňiz bilen gyzyklanmaýar. düşünjeleriňiz bilen gyzyklanýar, agzyňyzdan çykýan sözler bilen gyzyklanýar. Şonuň üçin beýniňize limit goýanyňyzda, indi beýniňiz nädip düşünýär, günde diňe şu gün diňe iki sanjak sdelka açyp bilýän, şondan biderek, biderek sdelkalary girjekkä, over treýd etjekkä, rewenge treýd etjekkä däl edip bilmeýäňiz, diňe iki sanjak sdelka açyp bilýäňiz. Ondan o iki sdelka limidiň düşünip durýaňa, beýdip prostoý biderek setaplara girmeýäň. Biderek analizler etmäň. Ýalňyş ýerden girmäge, ýalňyş ýerde çykmaň. Düşündiňmi? Özüňe şol ýaly limit goýaň. Puldan aýrylyň, puldan syrylyň. Pul eýle-beýle gazanýaňyz. Siz tejribe gazanmaga üns beriň. Tejribe gazanansoň pul eýle-beýle gelýär. Tejribe gazanansoň pul mesele däl bir işde. Trading size bara prostoý durmuş bermeýär, gaty uly derejeli gazanç we gaty arkaýyn gazanç berýär. Prosto oturan ýeriňizden, öýüňizden, islendik bir ýerden, telefonuňyzy açýaňyz ýa-da planşetiňizi açýaňyz ýa-da kompýuteriňizi açýaňyz gazanyp bilýäňiz. Şu reýhana hiç başga bir ýerde ýok. Söwdada bar ýöne söwdada siz üns berip durmaly oňa kelläňizi agyrtmaly. Bu dysjaraýalyk ýöne näleýin edil dropshipping ýa-da alyp satmak ýalyk däl. Bärde siz ne müşderi gerek size ne alyjy gerek ne näme produkt gerek produkt gerek ýagny sat satmak üçin bir zat. Bir wagtlar söwda diýdik göripdim ýadyma düşýä. Indi treýding dünýäniň iň aňsat pul gazanma stili. Ýöne kyn bolmuşdy. Ýagny, esasan bar-a, men şul işde, men şu psihologiýasyny kontrol edip bilýän, duýgyny, duýgusyny kontrol edip bilýän, puluny ýitirip durka özüni kontrol edip bilýän adamlary görýän-ä. Treýdinga näme, başla dost diýýän. Treýding edip başla diýýän. Sebäbi özüni kontrol edip bilýän adamlar üçin gatow iş bi. Özüni kontrol edip bilmeýän adamlar Batýa diňe bu işden. Özüni kontrol edip bilmeýän adamlar batýa. Batýa diýmäýin ýöne bir netije alyp bilmeýä normalny. Özüni kontrol edip bilýän adamlar netije alyp bilýä arkaýyn bärde. Şondan Özüňizi kontrol edip biljek bolsaňyz jogap ediň we özüňi kontrol etmegiň beýdi doguşdan gelýän zat däl. Menem bir wagtlar çala bir zatda bir hili psihologiýam oýnap duýgymy kontrol edip bilmän gerýän wagtlarym bady. O doguşdan gelýän zat däl ol. Adamyň dogulşyndan döreýän zat däl ol. Şonuň üçin prosta ediň. Treýding ediň, tejribäňiz ýerine gelýär. Ýüz sany sdelka açyň, onsoň şu elli dollara, bäş ýüz dollara ýa-da şu elli dollardan başlap ýüz sany sdelkany tamamlaýaňyz-da, eýýäm düşünersiňiz, E, çyndan hem men öň indi bir zat, çala bir zat diýýän psihologiýam u, näme üýtgäp başlaýardy, duýgym, kontrol edip bilemokdym, zat-zat diýip başlaýaňyz. Men indi arkaýyn sdelka açyp bilýän, dogry wagtda girip, dogry wagtda çykyp bilýän Çyraýlyk görýäňiz özüňizi sebäbi içinden şu esasy zat şu tejribäni gazanyp bilmek. Şu tejribänem size şu zat berýär. Ýagny elli dollar bilen demo şot açyp ýüz sany sdelka açmak. Muny imенно zatda demo şo demoda etmek gerekkä. Real pul bilenem etseňiz bolýar. Esasan men şu wagt sdelka açamda-da şeýle üns berýän. Sdelka açamda minus bolupdyryn, plýus bolupdyryn, wapşe gyzyklyl-dä. Ýöne üýtgeşik minus bolamok, bir şu, başga üýtgeşik minus ýok. Ýöne minus bolupdyryn, plýus bolupdyryn, wapşe gyzyklyl-dä. Gysgaça aýdamda meň üçin şu wagt alan fonumyň, ýagny şu taýda bir Fanta Trader'dan fon aldym, şo fonuň gymmaty ýok, sebäbi men fony ýitirensoň ýene alyp biljegimi bilýän. Bir türklerde Aryhan diýip biri bar, Aryhanmy, Aýhanmy näme, şonuň bir wideosy bar, wideosynda şeýle diýýär, Men diýýär, bäş sany dostum bar diýýär, bäşisine-de treýding konseptimi, Size yrky açyşymy, strategiýamy, hemme zadymy düşündirdim diýýär. We şolara fon almalaryny teşwik etdim diýýär. Olar öz puly bilen çykaryp fon alýarlar, bäş sany. Dört, hemmesi biderek sdelka açýar diýýär. Sebäbi indi noldan başlan adam. Hiç zat düşünenok, hiç zat bilenok, hiç zat edip bilenok. Ondan şu bäşisiniň diýýär, dörtüsi bir ýerlerde işleýän. bir şekilde jübüsine pul girýän, ýagny diňe treýdingden däl-de, eýle-beýle başga öz işlerinden pul gazanýan adamlar diýýär. Ýöne şo dördüsine hiç hili ne rewenge trade edenlerini gördüm, ne over trade edenlerini gördüm, ne-de duýgusyny, psihologiýasyny zaýalanyny gördüm diýýär. We olar şo fony ýitirse gynanmaýar diýýär. Otuzlylar öwlüri üçin hiç zat diýýär. Gitse, ýerini dolduryp biljek puly diýýär. Ýöne, bir dostum bar diýýär, üýtgeşik gazanýan puly ýok. Ýagny, kän gazanjy ýok. Şu treýdingi hakyky etjek bolup, ýagny ýekeje soňky puly bilen edipdir. Alypdyr fony. Revenge trade, over trade psihologiýasy bozulyp, duýgularyny kontrol edip bilmän, näçe sany minuse gidip, stop edip, fony ýarypdyr. fonyny ýarypdyr. Onnoňam gynanypdyr şoň. Indi diýjek bolýany şu, siz diýýär, treýdingiň daşyndan pul gazanyň diýýär. Ýagny menem goşulýan şoňa. Treýding beýdip ýeke ýeke başyna edip boljak iş däl ol. Bolmana daşyndan bir girdeji hökmany ýagdaýda gerek. Ýagny sebäbi siz bärde her gün gazanmaýaňyz. Meselem men şu gün bir zlýowka açypdym. Häzir sdelka şu taýda şeýleräkdi. Nireden görkezip bilen? 5 minutda. Häzir şu taýda bir ýerde men hä ana. Edil şu bölekde şunu belläýin. Edil şu bölekde men sdelka giripdim. Şu taýdan giripdim, şu taýga çenli. Onnoň şu taýda on iki töwerekmi nämede men zyýelkany ýapmaly boldum, ýagny şu taýda ýapdym. Näme üçin? Sebäbi habar bar diýip. On bäşdemi, on altydamy nämede habar bardy. Şondan ýaňa men zyýelkany ýapdym. Ýöne ýapmadyk bolsam, onsam take profit derejäni ýetdi. Ýetdi geçdi. Onsam öz gruppamda goýupdym şuny. Onnoň diýjek bolýanym, men imенно Şu habar babat zdelka açmany halamok hatda açmaýanam daş. Habar babat zdelka açmak aý şu tehnika analizimiň işlemeýän wagtlary men wapşe zdelka açmany halamaýan açmaýanam şoň üçin menä habar babat zdelka açyp bolanok her wagt her wagt zdelka açyp bolanok käwagtynä grafikde diňe wolatilite ýok wagty ne konfirmasiýa berýär, ne enter berýär, kellesine görä düşýär, kellesine görä galýar. Näme etjegini bilmeýär. Ondan sen şo taýda girseňem stop bolýaň, girmeseňem aý, girmeseň noladyr ýöne girseňem stop bolýaň. Ondan şo ýaky ýagdaýa sdelka giresiň gelmeýär. Ýa-da käwagt Treýding edip biljek ýagdaýyň bolmaýar, psihologiýaň bolmaýar, duýgularyň bolmaýar. Duýgularyňy kontrol edip bilmejek wagty menä wapşe grafikany açmaýan. Esasan ýatjak wagtym ýa-da turan wagtym wapşe stelkany açmaýan. Sebäbi men şeýdip şeýdip kän stopalym ýadyma düşýär. Onnoň şoň üçin her wagt her wagt edip boljak iş däl. Toba bir gezek girseň gowja plýuslar alyp bilýäň, şo plýuslar bilen gowja ýaşap bilýäň, ýöne her wagt edip boljak zat däl. Muň daşyndan hökmany ýagdaýda bir girdeji gerekli. Şoň üçin aýtjagym, treýdingiň daşyndan hökman bir işiňiz bolsun, hökman bir şekilli pul gazanyň. Prosta na diýeli, käbir ýerlerde günlük ýüz manada zada işleýän bolsaňyz, ine, dört-bäş gün işleýäňiz-de eýýäm bir fon alyp bilýäňiz. Düşündiňizmi? Her dört-bäş günde bir fon täzeläp bilýäňiz, bäş müň dollarlyk, on müň dollarlyk. Onuň şolar ýaly oň daşyndan bir işiňiz bolsa arkaýyn ýöretýäňiz. Psihologiýaňyz bozulmaýar. Fony ýitirmekden gorkmaýaňyz-da. Ine, aýa ýitse ýitsin, zato ene bäş günlükde, bäş günüň içinde alýan pulum bilen ýene bir fon alyp bilýän ýalak düşünip başlaýaryn. Düşündiňizmi? Şonuň hökmany ýagdaýda Birinjiden, netijeden gopuň. Ýagny, pul taraplaýyn, teýpirabat taraplaýyn netije bolmasyn kelläňizde, diňe sdelka açmak taraplaýyn bolsun, tejribe gazanmak taraplaýyn bolsun. Ikinjiden hem, treýdingiň daşyndan hökmany ýagdaýda etýän bir işiňiz bolsun. Boldy. Başga näme aýdaýyn? Aýdyp biljek zatlarym gysgaça şular. Indi şu sekizinji bölüm, indiki bölümem fon barada bolar. Esasynda şu wideony etmäge özümi mejbur duýdum, sebäbi real pul bilen işläp başlanda adamlar stop bolýar, demoda bolanokda näme realda bolýar, sebäbi Ýöne demoda-da bolýardy. Üns berenokdy. Sebäbi demoda öz puluna çykanok, şu öz jübüne çykanok, gyzyklananok şondan. Şonuň üçin hem adamlara wapşe gyzykly-da demoda gazanyp bitirýän. E, käbir adamlar ine demoda, demo bilen realy deň ýöretýän adamlar bar. O da nähili? Demoda stelka açýar-a, elli dollar belleýär-ä. Şu elli dollar hakykatdan jübüsinden çykaran puly ýaly garap stelka açýar. Hany şol dogry pikir. Dogry ýörediş şol. Edilmeli zat şol aslynda. Sebäbi DMOF we iň köp tejribe gazanylyp biljek ýerleriň biri. Hawa real pul ýalakda ýöne şoda iň köp tejribeler gazanyp biljek ýerleriň biri. Şonuň üçin DMOny real ýalak ýöretmek ýagny hakyky pul ýalak ýöretmek size hemişe plus bolýar. Ondan daşgary şu esasan duýgularyňyzy kontrol edip bilmeýäňiz üçin stop bolýaňyz köpüňiz. Meselem, okuwçylarymdan birikisi, Gül ýaly analizi bar, gül ýaly menreti bar, ýöne duýgusyny kontrol edip bilmän üçin ýa entä doly ýa orderbloga degmän ýa-da normalny konfirmasiýa bermän girýär, fear of missing out diýip diýme, FOMO, döretýär, girýär. Ýa-da göni näme etýär?

Aýna tek prosta aşak çekip başlaýada ajy nähiliýeýin şu irräk çykýa sdelkadan. Şolar ýaly etýänler barda. Şol siziň duýgy kontrolyňyz ýada psihologiýa kontrolyňyzdan ýaňa. A esasanam açgözlülik. Olam bar. Ýagny aýna men bu gün elli dollar gazandym. Aý ýetenok ýene bir elli dollar gazanjak. O siz ýekeje stelkada üç-dört sagadyň içinde ýa-da bir günüň içinde elli dollar gazanyp bilmek prosto ýatan ýeriňden ýa-da oturan ýeriňden nähili gymmatlydygyna düşünip bilýäňizmi? Meň pikirimçe düşünip bileňok sebäbi açgözlük etýän okuwçylaň bar görýän käwagt. Onda şu açgözlükden esasan daşyp duruň. Elli dollar gazanyp bildiňmi? Boldy hudaýa şükür diý elhamdülillah diý ýap grafkany. Sebäbi sen elli dollar gazandyň diýip ýene stelka açsaň elli dollar diýip grafik indi seni elli dollar minusa sokup goýýar. Onnoň hem wah heý stelka açmaly däl ekenim heý ne gözel elli dollar plýusdadym diýýäň. Onnoň şoň üçin özüňize belli bir treýding limit belläň, belli bir stop limitem belläň. Ýagny günde iki gezek stop boluňyzmy ýa-da bir gezek stop boluňyzmy? Iki gezek edäýiň şony. Iki gezek stop boluňyz boldy. Şu gün stelka açansoň, şu gün grabkany açansoň, gitýäňiz, aýlanýaňyz, wagt geçýäňiz, bir zat aýdýaňyz. Şu pul gazanmaga mejbur bolsaňyzam, bu işde siz ýekeje stelkada millioner bolup bilmeýäňiz. Ýekeje stelkada bolup bilýäňiz, ýöne onda bara ulurak pul gerek oňa-da. Düşünýäňizmi? Biz ýekeje sdelkada take profit bolaňda üýtgeýän zat ýok, sebäbi indiki näme sdelkaňyzda stop bolup bilýäňiz. Bu iş bar-a, göni sizi birden baýatjak iş däl, ýöne doly düşünen soň baý edip biljek iş hany. Şonuň üçin etmeli zadyňyz, duýgulardan daşda duruň, Siz açyp bileňiz ýöne stelka üçin. Etmeliňiz ediň boldy. Analiziňizi ediň, strategiýaňyza uýuň, strategiýaňyza görä stelka açyň, boldy. Hun ýa galan zada ünsem bermäň, kelleňizem agyrtmaň, birem bara habar boldy, bir sagat bäri gelip bilmän geçdi Uştaýew. Ýarym sagat bäri gürläpdugym bile. Gysgaça aýdan Uştaý şular ýaly. Meselem häzir men şo taýy geçsem, men aslynda bar Uştaýdan göni buy limit goýup, ondan take profit. Take profit. Stop loss. Aslynda şeýdip gün ýapsamam bolýar şu ekranda, ýöne häzir bu order blogyň orta çyzgysyna gelip breaker blok edermi ýa-da göni order blok edip gidermi, şony bilip bilmänsoň Goýup bilemokly mit. Ýogsa meňem goýasym gelýär şu wagt. Aý boldy. Aýtjan zadym gysgasy şular. Diňleýäňiz üçin, özüňizi ösdüreňiz üçin, özüňize goşant goşanyňyz üçin sag boluň. Indiki wideo fon barada bolar. Ýöne o-da derrew bolmar, sebäbi şu günler gaty kän işlem bolan üçin ýetişip bilemok köp zada. Boldy.